Kap ýapyk bolany üçin girip bilmedik. Şonuň üçin diňe magazinler zatlary görüp çykalyň we aýdalyň. Eger göwnümizden turan bir zat bar bolsa hem Täze kanal açdyk. Näme kanal açdyk? Biziň bilen gyzykly.
Biz bilen gyzykly. Öz açylan kanalyny bilen ýok. Tow etdimi? Kes kes bäri kes kes. Biz bilen gyzykly YouTube kanalyny açdyk dostlar. Şoň logosynyň şeklinde biz hem öz üst baş almakçy özümize. Sary gyzyl. Sarymtyl gyzymtyl. Sarymtyl gyzymtyl.

Salam dostlar, Salam görmez dostlar. elerňiz. Görmez elerňiz, janyňyz sag bolsun. Ha, iki ýyldyr aýtdyk-da. Dostlar, karoçi biz häzir nirä geldik? Tak, daş töwerekde görşüňiz ýaly. Hop. Waýlanda geldik. Ýanymda, ýanymda pisläni bardyr. Ve häzir nirä girmekçi? Häzir Kotona girmekçi. Kotondan özümize üst baş almakçy. Dördem däni. Girip göreli. Kotona geldik dostlar.
Nirden nämeler göreli? Bir zatlar alyjak häzir dostlar özümize, üst başymyza. Ştaýda hana men. Göreňizmi? Ana. Switshot diýilemi şuňa? Näme diýilýär bulaň ady? Sary.
Karoçi, emam aga bolmaýar. Hem bolmaýar muň.
Şo razmer, aýryň razmer. Görme. Razmer, kesersiňiz.
Däň, saňa iks large gerek, hä? E, aýtma hawa.
Iks large, iks large baý iň aşakda. Sen şony alsaň. Bärde menem şu kyrmyzy begendim. Dostlar, bilişiňize görä, play it safe.

Boldy, boldy, başla, başla. Sözlerimiz aýdyň diýen olar. Dostlar, karoçi, biz bilen gyzyklynyň karoçi logosy sary we gyzyl. Sary we gyzyl. Ştraf edäýmesinler diýe. Şoň üçin görkezeýin size. Şonuň üçin Dani saryny almaga karar berdi, X large. Menem Menem ştaýda

Dostlar, näçe gazanýanymyzy, näçe gazanýanymyzy bilesiňiz gelýär dogrudanam. Her wideoda, näme, 10-15 minutlyk wideo paýlaşan wagtymyzda približitelno 150-200 dollar töweregi gazanýarys dostlar. Şonuň üçin soňky wagtlarda wideo salabymyz ýok, zaýadymyz ýok. Diňe efir açýarys, efirde 2000-3000 dollar töweregi gazanýarys. Oýun, oýun kes bärden, kes, kes. Ýalan, ýalan.
Eý diýýän. Türkmenistana gömmek üçin ýygydyr açar.
Ýutub açmak başga zat ýutub açyp dolandyryp bilmek başga zat. Bolan bolsa pis serdaryň sözi ýazyp goý kommentariýa. Menem belledim.
Indi bir giýip görelim mana üstümiz kän bir gowy zat almadyk üstümize indi gideli. Maňa inmek üçin ýazypdyr instagramda şo garaşyp eşek üçin. Instagramda 8000 agzam bar diýjek bolýarlar.

Nahar bar bolsa nahar ýemä gideli. Tak, dostlar. Alşerişimizi etdik. Hazir indi şu mazinlara geçip barýas. Nahar ýeler ýaly ýere. Ýanymda görüşiňiz ýaly

Biz şu wagt oglanlar gyzlar baýlantda. Garaz bäri gelip görmedikler nähili rugsat näme rugsat däl näme rekomenduýa türkmençesi näme? Maslahat berýär.
Maslahat berýär geliň görüň. Gury altydan bir bölegi. Ha? Tabi öyleyim altydan bir bölegi şu wagt görýän ýerleriňiz. Owadan owadan ýerler bar nesip bolsa görkezeris. Häzir bärde attraksionlar bar oglanlar. Näme olar?
Attraksiona öňdäki bara.

Bu çay içsene meni içesim gelýär.
Ne görüşüňiz ýaly dostlar. Şular ýaly ýer. Örän owadan.
Örän owadan. Tak, dostlar, Korona sebäpli hemme ýerler ýapyk, görüşiňiz ýaly. Diňe zakaz edip alyp çykmaly we biz ýanymyzda alyp gitmek islemedik. Dogry dämi? Ýa, we bilýäňiz özüňizem, bizem gorkýas siziň gorkuşyňyz ýaly. Koronadan.
Diňe eşik alnyk şu gün, onam baryp ýuwup rahat bolsaň diýýändir beýdip.
Aha. Düşünme. Eger iýip-içilýän ýerler, zatlar açyk bolan bolsa, şo taýy girerdik. Sesim kän gowy gelmeýän bolup biler. Emma bu gün ýapyk eken. Emma ýapyk eken şoň üçin indi başga ýere gideliň. Başga ýere geçeli. Şup. Piçeni uçup biler. Döwlet aç gözüň iýesi gelen zatlary. Baklava. Bahalar ýazykly. Owadan çeken diýşi. Tort çaşlar bar.

Bek, massaj nätdi? Da, adam berekkä. Adam berekkä geçip bir lira berip bir lira berýär.
Iki lira berse wapşe bermedin edýän eken.
Bek, onda näme dostlar? Biz häzir boldy, alşyryşymyzy etdik, nahar iýjek bolduk, ýapyk ekeni, nahar iýip bilmedik, massaža oturdyk, suw içdik, indi gidip barýas. Dogrudan hem. Indi gijä galman efire bar hemmäňiz diýen ol gulagyma. Hemmäňiz efire baryň. Her altynjy gün dostlar efirimiz bardyr ýadyňyzdan çykarmaň. Öňümizde adamlar bar. Biraz uzaklaşaly. Adamlardan uzak uzak durup ýöremeli. Korona taýyn. Korona. Korona burana korum ha diýmeli.
Korona orana burana korum ha. Näme diýýär?
Korona party. Korona party diýip. Korona party bu gün. Agşam sagat 7-de.
Dostlar, onda näme? E bir gowy etdiler ha. Iller 7-de de biz 19.00-da açda çalar biri.
Aýt, aýt, bälerini kes, kes, kes bälerini. Näjek.

Oý. Bäri ýupdurlarmy?
Ýagşy bärini ýupdurlarmy diýýär. Tak. Näçe boldy sagat? Stop. Alty nol dokuz. Gaty erbedinden ýagyş ýagýar dostlar. Indi wideony tak wideony durduraly. Ýagyş gaty erbedinden ýagýar. Dogry dämi Dani? Dostlar, göwünlik joşsa boluň. Indi Twitter'de görüşýänçäk.
Ýok, wideoň ýapylyşyny, kapanyşyny, karoçe, zakrytýasyny başga ýerde düşür, başga bir gün düşürmeli bolduk dostlar. Sebäbi biraz daş-töwerekleri görüşiňiz ýaly gije boldy. Gije, garaňky. Hop, dordem. Aýtmasana.
Wideoň kapanyşyny başga wagt ederis dostlar. Onda näme? Wideoň, wideoň ýapylyşyna, kapanyşyna geçeliň. Gördüňmi düýnki alany näme? Aýakgaby sileniňmi?
Ýok, hiç zat silmedim.

Istori- Sary şa. Istoriýamyzy dostlar paýlaşdyk. Kime haýsy köp gelişdi, haýsyny alaly zat bat diýip sizem saýladyňyz. Maňa sary kän gelişipdir. Maňa-da gyzyl Bu dostalygymyzdam gelişmäpdir ýöne alybersin diýip paýlaşypsyň-da. Beýdibem ama ýok, aýdam aýt dogryny. Düýn- Şonlarda prosent goýup geçeris.
Kelebek oňar bälen oňar kes kes. Garoçe dostlar düýn altynjy gündi bu günem bazar gün. Daş töweregimiz imsimlik, sakinlik. Swobodny, Ýagyş ýagdy, oksijen almaga girdik. Karbondioksidam goýberip, goýberip geldik. Karbondioksidmyş-a? Bärle, näme bäriň, aýtma, geçgin. Oksijen aldym, karbondioksid goýberdi. Şeý diýseň has amatly boljak. Karoçe, Istanbulda nirä gitdik? Waýlanda gitdik, düýn bilşiňiz ýaly, ýagyş ýagdy, agşam kapanyş edip bilmedik, ýa kapanyş diýip, jem, jemleýji bölümi edip bilmedik. Köp, eýýäm güýz gelenligi üçin Alty bolup bolmanka gyp-gyranka. Düşänmi?
Şonuň üçin size düýnem aýdyp geçdi, pis däni näme diýdi? Efir bardy.
Biram ýagyş ýady düýn. Ýagyş boldy. Ýagyşda ýapyp, nädip jemlenişi jemläp bilmedigimiz üçin. Wideony ýapyp bolmady.
Hawa, size aýratynlykda başga ýerde çekjek diýdik. Günüň näl geçdi düýn?

Garoçe, nähiliräk boldy dostlar, düýn gitdik, magazinlerde zatlary görüşdirdik, halan zatlarymyzy bir alyşdyrdyk we storyda paýlaşdyk, siz saýladyňyz, şu şekilde geýindik dostlar, siziň saýlanyňyzy aldyk. Aýdöwlediň aýdyşy ýalam, zatlar restoranda oturyp bir zatlary kafelerde zatlarda restoran diýseň has gymmatrak bolýada. Düýn gördüňiz iki ýüz ýewro, üç ýüz ýewro hiç zat ýöne Ka- Kafe, kafejikler, biz kafejik. 300-400 euro taýdan kafejikde zyn kiçek göründü. Prosta kafeler neyse zara. Bir de yapık da.
Kafeler, zatlar ýapykdy, oturyp iýip bilmedik.
Da- Ýanymyza alybam gidip iýjek bolduk, ýöne agşamyna efir bardy. Her bilişiňiz ýaly altynjy günler Playsafe YouTube kanalymyzda, ö- aňyrky YouTube kanalymyzda Ha şu yerde Pis belläp tane. geçen.

Ýarym sagat öňünden öýe barmalydyk, hemme zatlary siz lobbyä geleňiz, hemme zat ondan öň taýynlanmaly, düşündiňizmi? Şonuň üçin biz öňünden barmalydyk, nahar iýip ýetişmedik. Şonuň üçin zakaz alyp oturmadyk. Agam gel bärden zakaz al, seniň kuponlaryň, zatlaryňam bar, bedava berjek zat diýdiler. Biz aýtdym, ýok, gerekkä, wagt ýok, inim.

Bir kolkolçyk açyň, iki, Iki. şol bize iň uly kömek. Ondan soň- Ondanam kömek etjek diýseňiz, dostuňyzdan paýlaşyň. Ugradyň.
Imo-da, Instagram-da, WhatsApp-da, başga Telegram-da. zatlar aýtjakka özüňiz bilýäňiz. Telegramdan. Aýtmaňlar, özleri biler. Dostlar, indiki wideomyz nähiliräk bolsun? Istanbulyň içinde. Häzirlikçe Istanbul üçin çekjek, dostlar. Başga nahar iýilýän ýerler ýa bolmasa gezilýän ýerler ýa bolmasa nähili daş Istanbulyň içi bir başga nirlere gitmegimizi isleýän bolsaňyz dogry dämi? Näme görmek isleýäňiz?
Nähili teklipleňiz bar? Biziň edibiljek tekliplerimizmi siziň berýän teklipleňizi şoňa görä ýazyň komentarýada bizem görýäs okaýas jogap berýäs emmesine de nesip bolsa jogap bereris. Görýän okaýan jogap berýän. Ýas diýene. Ýa meni öz akamdan ýygy okýandyr. E bas gel diýme. Kes kes bäni kes.
Soň indi şular ýaly wideolaryň gelmegini isleýän bolsaňyz, Pistanyň aýdyşy ýaly oglanlar laýk goýuň, kanalymyza agza boluň, dostlaryňyz bilen paýlaşyň, kolokolçyk hökman şekilde açyň, sebäbi bu günler korona sebäpli hemme ýerde işleriň nähili, işler normalny giden ýok hiç bir ýerde, bulam ýutubda dam şolar ýalak. Siz kolokolçigi açmadyňyz halda wideo barmaýar size, düşündiňizmi? Kolokolçigi açan halyňyzdam käwagt barmaýar, şonuň üçin her altynjy gün, her şenbe güni türkmençe, türkçeden her juma tesi, jumanyň tertesi diýýär, ertesi. Jumanyň ertesi oturjak ýa. Iňlisçesi, aýdan iňlisçesi Allah aşkyna. Saturday. Saturday. Saturn turan günüňde. Şo gün oglanlar sagat Türkmenistanyň sagady bilen

Wideomyz şular ýalykdy dostlar. Laýk goýmany ýatdan çykarmaň. Biz bilen gyzykly YouTube kanalymyza agza boluň.
Men pis Serdar bilen bolaýyn. Menem pis Näli.
Ýerlerini üýtgetýär. Instagram adresimi şu taýda görüp bilersiňiz. Podpisat etmeni ýatdan çykarmaň. Hemme täzelikler şu taýdan paýlaşylýandyr. Habarsyz galmazlyk üçin. Bize agza boluň. Esasan Instagramdan agza boluň. Biz Instagramdan agza bol diýen sebäbi biz özümize näli